Heddiw ma, i fe'n iâ. Croeso i artisaniaeth.com Perks o weithio mewn restaurant ydy bod gen ti lot o bethau mynd yn sbar weithiau. A wrth yma, gen i fi lot o cream. Felly, nes i benderfynu fatha tris bach i'n hun gwneud hefyd ia. Wrth gwrs, gen i fi actually ddim peiriant hufen iâ. So, y sialens heddiw ydy creu hufen iâ efo just y stwff sgyn i fi yn tu sy'n smwyth ddim fatha bloc o rew. Dwi'n angen flavour, so mae gen i fi dri yma yma. Banana caramel, coffi poblado a cardamom. Yn ola, rhubob a rosemary. Mm. Be dyn ni'n mynd efo'r uh, flavours yma ydy just ychwanegu nhw at yr wy y siwgr yn fan hyn. Felly, y gyntaf dyn ni am wneud ydy extractio yr aromatic molecules yna allan o bod bynnag wyt ti eisiau blasu dy ice cream efo. Felly, si jyst adael i'r uh, llefrith cynnes yma ista efo'r flavours i gyd am tua hanner awr bach ar ei ddiwedd o. Straenio nhw allan, syth fewn at yr melynwy. Wisgo hynna wedyn, a dyn ni'n barod i'r cam nesaf, sef creu cwstad. Wrth gwrs, gan bod fi ddim efo peiriant i fyny a mae wirion i ddisgwyl bod gen i fi tri sosban. So, yr beth fydra i'n neud fyma ydy montage bach neis. Trio cynnesu y tri cymysgedd yma fyny i 80 gradd Celsius, 175 Fahrenheit, un ar ôl llall. Seamless. Secretly sifio nhw off camera, ond a chi. Tri gwstad smooth as i chi. So, o'r diwad, dyn ni'n mynd i achwanegu ychwanegu'r cream. So, un peth mae peiriant Hufen Iâ yn neud, wrth droi a oeri, mae o'n ychwanegu aer i'r Hufen Iâ ar yr un pryd. Gan bod fi ddim yn mynd i fod yn troi y Hufen Iâ tra mewn rhewi, dwi angen mewn un ffordd ychwanegu'r aer yn advance. So, beth dwi'n mynd i wneud yma ydy chwtio Pio yr hufen dwbl i pwynt lle mae just digon o eri i fod yn stiff ond ddim yn whipped cream. Chwpio tan mae gen ti hwn a wedyn just llwio i fewn i'r bolenni. Union rhywun pwysau i bob un. Ffoldio fo i fewn rwan nes bod gen ti gymysged sy'n reit smwth. Os eisiau gael eisiau whisky hwn ddo, achos dwi ddim yn digon call i roed yn y bowlan seis iawn tro cynta, ond na chi tri bowlan o hufen ia sy'n barod i rewi. Wan ta! Logic fi oedd, i gael hufen ia da, mae'n yn wir o'n, mae angen rhewi yr hufen ia'n sydyn, mae hwn yn creu grisala rhew bach sy'n di greu hufen ia esmwyth. Rhywbeth nes i oedd sticio'r baking trays yma yn y freezer tra ni'n neud y fideo, a dwi am dwall y tri cymysgedd a rhewi nhw'n heina. Pam? Gwyddoniaeth eto de, mwya o arwynebedd sgynna chi, y gora. So, y theori ydi bod gwres yn cael ei signo syth allan o'r ice cream trwy gwylod y peth a syth ar element uh, freezer. Bob i gael munud wedyn fyddai'n mynd i'r freezer, tynnu nhw allan, ripio nhw'n bach efo uh, dough scrape yma, tŵl sy'n gorau'r gigyn os ti'n gwybod nhw mi. Just torri'r rhew i fyny, nes siw bod y tymheredd yn hafal Mae rhai o'r ice creams yn oeri yn ffastach na'r ceill, oedd yn coffi yn cymryd dipyn bach hirach na'r un um, banana am ryw reswm. O unwaith oedd yr ice cream yn barod, ydych chi'n cael mynd ymlaen i'r cam ola. So, eich as ar hyn, chi'n meddwl bod well adio'r ripples, de, ti'n cael yr raspberry ripple effect na. Yn y dechrau, ond, dwi'n bod ti actually angen ei, ydy creu heina o hufen iâ. O'n un dwi wedi gwneud heinau o rwbot stiwio efo'r cwstad rosemary. Ar y llaw arall dwi wedi defnyddio'r cwstad banana efo layers o caramel o banana. Gyrwyl nhw rewi wedyn dros nos a yn nhw wedyn oedd gen i fi tri tre ice cream Ond edrych yn reit da, chwarae teg, nes i gael llwyad syth fewn iddo fo, so oedden nhw dal yn esmwyth. So mae'r banana yn, wel, banana di beth ti'n ddisgwyl de. Oedd y syrup nath ni gael allan o'r bananas, di roi blas pur iawn banana efo. Diolch yn sachs, diolch yn artificial. Dwi hefyd, obviously, yn licio rhywbob a'n rosemary. Rosemary na'n rhoi naws gwahanol i'r ystod na. Mae'r un Poblado Coffi yn anghygoel, rhaid i fi ddeud. Ac yno tri hwnna ydy'r un efo'r blas mwyaf hwerus, yr un o'n i'n mwyaf impressed efo. So, dyna ni, tri hufen ia efo cream o'n i'n gael iwsio fyny a bob math o flavour dan hael. So, ewch i artisania.com, gwnewch yr recipe yma, wwan bod ni'n gwybod bod chi'n angen machine, pawb yn gallu gwneud hyn. Gethon dwi efo artisaniaeth.com, diolch am watchad, welai chi tro nesaf.